It-tim tagħna ltaqa' ma' Joseph Galdes sabiex jitkixxef aktar dwar is-sengħa tal-furnara u l-kliem li użaw.
Jiena prattikament involut fis-sengħa tal-furnara għax missieri huwa furnar u dejjem kont ftit żatat u allura kont ninżel ma' missieri minn ta' żgħira ġifieri kulma kelli Eh, ħames snin, kont niżel ma' missieri bil-lejl u dejjem nara xogħol għaddej, ġifri eh, biex nara xogħol ma kienx problema. Eh, ovvjament, bdejt nikber, xtaqt li nagħmel xi ħaġa jiena u ġili biex noqgħod kwiet kien nitini biċ-ċaġina u noqgħod nilgħab biha u daqqa nagħmel panina u daqqa nipprova xi ħaġa oħra daqqa nagħmel ftira u dejjem nesperimenta. Fl-aħħar mill-aħħar ovvjament kien hemm bżonn iktar għajnuna il-forn u allura kelli Niġi ngħin iktar ta' spiss biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar naf ix-xogħol kollu kif isir u pratikament nista' ngħid li nafu mill-A saz-Z illum. Nibdew billi nitilqu l-għaġna, ngħidulha nitilqu l-għaġna, jiġifieri nitfgħu l-ingredjenti, id-dqiq, il-melħ, nitilqu l-għaġna mill-ġol-bajla, imbagħad nitfgħuha minn ġol-bajla nitfgħuha ġo tilar, Minn ġo t-tilar, issa aħna ngħidu minn ġo t-tilar għal ġo l-mejjilla nitfgħuha insaqquha ngħidu minflok naqbduha minn hemm u nagħmluha hawnhekk, dik il-kelma ngħidu insaqquha minn naħa biex minn post neħduha post ieħor, insaqquha. Ovvjament sadan sadanittant Issir il-fermentazzjoni, jiġifieri nqelbuha ta' spiss, nagħmlu siegħa kull kwarta nqelbuha biex inti tieħu l-fermentazzjoni li ħaqqha. Minn hemmhekk minn ġol-mejjilla imbagħad isir it-tqattigħ, nibdew bil-ftajjar, bil u mbagħad il-ħobż. Niftħu l-ftajjar, imbagħad naslu biex il-ħobż inkebbuh, inkebbuh jitkebbeb u jispiċċa ġot-tilari. U għandna wkoll il-miżien li għadu l-antika fejn jiżen bir-ratal, bin-nofs ratal, bil-kilo, bil-wiżintejn, eċċetera eċċetera. Meta ngħidu jiġi ġot-tilari, ngħidulu impassat. tpassat billi titfgħu tippustjah ġo tilari, tippustjah ġo tilari u jidħol jidħol fil-forn. Jidħol fil-forn billi issa imbagħad hemm il-ħabbies, hemm il-ħabbies li qed jaħbes il-ħobż, li jaħbes jiġifieri indaħħlu l-ħobż fil-forn. Il-forn hemm L-ewwel net nibdew mill-gali, nibdew mill-gali, imbagħad għandna fejn ġifieri il-gali fejn nitfgħu l-injam eh, biex naħarqu, biex jinħaraq, biex itella' it-temperatura, imbagħad għandna s-sentina taħt fejn jaqa' l-irmied, eh, imbagħad ovvjament għandna eh, fejn isir ix-xogħol, il-forn, innifsu, nsejħlu forn, imbagħad Għandna d-damper biex jiġbed iktar u joħroġ l-arja u issa itella' iktar it-temperatura. ħafna mill-kliem huwa ta' nisel Għarbi u wkoll ġifri Semitiku u huwa wkoll ta' nisel Ingliż bħal kelma damper, galley. Dawn huma ta' nisel Ingliż filwaqt li l-oħrajn Għandna ħafna li s-saqqi, tnewwel, taħbes, huma ta' nisel Semitiku.